मित्र सब नमस्कार कहियो ई बात पर ध्यान गेल अछि जे ब्रह्मांडक ओ विशाल ग्रह हमरा सबके शरीर के भीतर चलि रहल छोट छोट गतिविधि पर सेहो असर कर सकैत अछि आइ चलू हम सब एह रहस्यमय संबंध के बारे में पता लगाबै छी जे ज्योतिष से बेसी हमर अहाँक स्वास्थ्य से जुड़ल अछि त सवाल ए उठैत अछि जे की आकाश में चमकैत ओ तारा सब सच में हमर स्वास्थ्य पर कोनो असर डालैत अछि चलू आय एही बात के तह तक जाइ छी देखू आय कि हमर पूरा पड़तालक जड़ इहे एकटा बात छै ग्राहक के दोष खाली भाग्य पर नहीं बल्कि हमर शरीर पर सेहो एकदम गहर असर डालैत अछि एकर मतलब तऽ ई भेल जे हमर शरीर ब्रह्मांड से लगातार गपशप करै रहल अछि छै ना एकदम रोचक विचार त फेर तैयार भे जाउ। आब हम सब एक-एक क क प्रमुख ग्रह क पड़ताल करब आ ई बुझबाक कोशिश करब जे ओइकर ऊर्जा हमरा सब के शरीर क कोन-कोन हिस्सा पर कोना-कोना असर डालैत अछि। त चलू शुरुआत करैत छी बृहस्पति स जेकरा ग्रैक गुरु मानल जाइत अछि। कहल जाइत अछि जे जखन कुंडली में हिनकर स्थिति कमजोर होइत छै त एकर सीधा प्रभाव हमर पाचन आ सांस लेबाक प्रणाली पर पड़ैत छै। मतलब साफ छै अगर पेट में बार बार गैस बनैत अछि या फेफड़ा से जुड़ल कोनो बीमारी परेशान कर रहल अछि त एकर संबंध बृहस्पति के कमजोरी से भ सकैत अछि। ई शरीर के भीतरी संतुलन के बिगाड़े देत अछि। आप बात करैत छी सूर्य देव के जे हमर सौर मंडल के राजा छथिन। अर जीवन क मुख्य स्रोत। जखन सूर्यक ऊर्जा मे कोनो तरहक दोष अबैत अछि त एकर असर कोनो एक अंग पर नहि बल्कि पूरा के पूरा शरीर पर देखाई दैत अछि। जरा देखू त एकर प्रभाव कतेक तरक छै। एक दिस मुंह मे छाला अर बाल झड़नाय जेहन बाहरी संकेत त दोसर दिस ब्लड प्रेशर बढ़नाय अर दिल के धड़कन मे गड़बड़ी जेहन गंभीर भीतरी समस्या। ई सब इशारा करैत अछि जे सूर्यक प्रतिकूल प्रभाव हमर शरीर के कतेक कमजोर क सकैत अछि। सूर्यक ओहि तेज के बाद आब चलैत छी चंद्र के शीतलता पर। चंद्र हमर मन और भावना क प्रतीक थिक। मुदा एकर कमजोरी केवल मानसिक अशांति नहि, बल्कि हमर आँखि और दिल जेहन नाजुक अंग पर सेहो गहर असर करैत अछि। ई तँ हम सभ जानैत छी जे जखन मन बेचैन रहैत छै तँ शरीर सेहो ठीक नहि रहैत छै। चन्द्र के कमजोरी एकर सीधा-सीधा प्रमाण छै जे हमर आँख आ हृदय जेहन महत्वपूर्ण अंग के सेहो कमजोर कऽ सकैत अछि। एहि ठाम मन आ शरीर के संबंध एकदम साफ-साफ देखाइत अछि। अच्छा, तँ आब हम सभ ओहि ग्रह सभ दिस बढ़ैत छी जेकरा कर्म ग्रह मानल जाइत छै। चलू देखैत छी जे शुक्र, मंगल आ बुध के दोष हमरा सबके शरीर में की-की उथल-पुथल मचा सकैत अछि। शुक्र ग्रह सौन्दर्य, प्रेम आ सुख-सुविधा स जुड़ल छै आ जखन एहि ग्रह में कोनो दोष होइत अछि त एकर प्रभाव सीधा हमर त्वचा आ बाहरी सुन्दरता पर पड़ैत अछि। मतलब त्वचा के कोनो रोग, जेना दाद, खुजली या फेर चेहरा के चमक में कमी, ई सब शुक्र दोष के संकेत भ सकैत अछि। ई हमर बाहरी सुंदरता और ग्रह के भीतरी ऊर्जा के बीचक गहरे संबंध के देखा रहल अछि। आब बारी छै मंगल के, जे अपन उग्र स्वभाव के लेल जानल जाइत अछि। एकर दोष शरीर के भीतर खून, पित्त आ पाचन सँ जुड़ल गंभीर समस्या सब पैदा कर सकैत अछि। एकर प्रभाव सच में बहुत गंभीर भ सकैत अछि, खून सँ ल क पेट धरि। अन्नाक जिगर जैसन महत्वपूर्ण अंग तक एकर चपेट मे आबि सकैत अछि। भगंदर आ फोड़ा जैसन कष्टदायक समस्या सहु एकर दोष सँ जुड़ल मानल गेल अछि। बुधग्रह संचार, बुद्धि आ हमर तंत्रिका तंत्रका प्रतिनिधित्व करैत अछि आ जखन ई कमजोर होइत छै त हमर बाजबा बोलबाक क्षमता आ तंत्रिका तंत्र पर सीधा असर पड़ैछ। हमर बाजु बोलबाक क्षमता ग्रहक स्थितिसँ कतेक प्रभावित होइत अछि एकर उदाहरण अछि बुधक कमजोरी। एकर कारण हकलानाय, नाड़ीमे कमजोरी या जीभ आ दाँतसँ जुड़ल रोग भऽ सकैत अछि। आब हम सभ ज्योतिषके दू सभसँ रहस्यमयी आ अप्रत्याशित ग्रह राहु आ केतु पर ध्यान देब। हिनकर छायाग्रह कहल जाइत छै कियाकि हिनकर प्रभाव अक्सर नुकायल रहैत अछि आ अचानक सँ सामने आवे छै। दुनू छायाग्रहक प्रभावक बीच अंतर बहुत महत्वपूर्ण छै। एक दिस राहु छै जे अचानक होबे वाला घटना जेना बुखार, चोट आ दुर्घटनाक कारण बनत अछि त दोसर दिस केतु हड्डी जोड़ मे दर्द जेहन लंबा चलय वाला आ भीतरी रोग क कारण बनत अछि। आब एहि ठाम सभस महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दी। ई सब लक्षण केवल शारीरिक समस्या नहि, बल्कि ई हमर शरीर द्वारा देल जा रहल एकटा ब्रह्मांडीय चेतावनी अछि। ई एकटा संदेश अछि जेकरा अनदेखी नहि कएल जा सकत अछि। त एहि पूरा विश्लेषणक निष्कर्ष इहे छै जे हमर शरीर हमरा सबस लगातार बात क रहल अछि। ई शारीरिक संकेत मात्र समस्या नहि, बल्कि समाधान खोजबाक लेल एकटा संदेश छै। त फेर आगू के रस्ता किया छै? देखू, दूटा सरल चरण छै। पहिल, अपन शरीर द्वारा देल जा रहल संकेत सब के ध्यान स सुनू ओ पहचानू। दोसर, एकर सही समाधान खोजू, कियाकि समाधान संभव छै। हम अहाँ सब के एहि एकटा विचार के संग छोड़ि जा रहल छी, जँ हमर शरीर ब्रह्माण्डक भाषामे चेतावनी दऽ रहल अछि तँ की हम सभ ओहि भाषाकेँ बूझि कऽ सही मार्गदर्शन तकबाक लेल तैयार छी? अपन शरीरकेँ सुनू, किएकि ओकरामे ब्रह्माण्डक कतेक रहस्य नुकायल अछि।